What's up good people muri sei sei uh, I think maquestions evanhu vakawanda ari kupindurwa nhasi uh, it's been maybe four five six months vanhu vachibvunza kuti tinoda umbotiudzawo jeni yako umbotiudza kuti ndiani anombonzi tight akabva kupi ari kuenda kupi iye zvino ari kupi so uh, nekuda kwetime e, yadaishaya ndakanonoka kuuya nezvamaida kunzwa asi zvatouya iye zvino ndati ndikuudzei kuti anonzi tit ndiani ari kubva kupi achienda kupi akabva kupi iye zvino ari papi so uh, mukomana anonzi tit uh, akazvarirwa kumasvingo kwaGutu akakurira kuGweru akazonokurira zvekare kuMasvingo kwaGutu ndokwatakazonge tichidzidza kukurira kwese ikoko saka ndichange ndichikutsanangurirai jeni yangu yese kusvika ndisvike pandiri pano nhasi kusvika ndinojambe border kusvika ndasvika kusouth africa zvese ndichikutsanangurirai jeni yangu kuita kuti munzwisise kuti zvakafamba sei uyezve i think ndokwanisa kutoinspire was someone uh, ari kufungidzira kuti maybe life yake haina kwairi kuenda so um, taita zvarwa kumasvingo akakurira ikoko akadzidza kumasvingo akasvika form three and then form four haana kumbogara apinda muclassroom yeform four but akazoinyora form four yacho ndaifanira kunge ndakanyora form four uh, 20, 2016 uh, but munongozivawo kuti zvinongonetsawo mari mari so takashaya mari yekuregister 2016 then ndobva ndaregedza kuenda kuchikoro 2016 iyoyo kuti ndikwanise kunyora 2016 but 2017 maparents angu akazonditi tine mari yekuti tikwanise kukuregistira so ndakazongovaudza chokwadi kuti ha ah, muri kuona imi ah, muri kunongotambisa mari yenyu kuda kungonyora one subject so ndakazongonyora one subject then ndakazoita zvekuindira kumalessons kune chimwewo chikoro chisiri chandakadzidza then ndakanyora subject racho its english though English yacho inondinetsa kutaura but ndakakwanisa kubuda kuipasa 2017 kune vandichiri kuremember eh, kwakaita problem yekunzi hanzi bepa ralika I'm not sure what raiva bepa paper one kana kuti paper two but vari kuziva especially vakanyora gore iroro vanoziva so kwakangozomakwa uh, pepa rimwe chete saka um, Pepa rakamakwa iroro ndakwanisa kungobudirirawo ndikaitawo C kuEnglish but I'm not good at English handikwanise kutaura English zvakanaka naka maybe it's because andigari ndichitaura but anyways haisiriyo nyaya so uh, pandakasiya ndanyora 2017 i went to gweru uh, ndakabva ndaemployiwa pabutter guys i feel like this video rogona kutoita kana two hours i don't know because uh, i have a lot to tell you guys muchandiregerera nekuti ndichataura nezvimwe zvinhu zvamunofungidzira kuti hazvina basa but i know kuti zvine basa kuna someone so uh, ndakaenda kugweru kuna gogo vangu sharot my gogo kuna mbuya, kuna, kuna mbuya vangu mai vamai vangu ndo vakatichengeta kubva tichikura so vanogara vachitikurudzira kushanda so ndakaenda kunonzi kulabour pane kunonzi kulabour vanoziva ugweru iri mutown wakunopinda mutown uchangobva panjanji apa uchangobva paroundabout iri kubva pamakuva apa uchienda mutown uchodarika panjanji after njanji pane ka panonzi palabor apa ndichanyatsoziva panonzi pachii ndichanyatsoziva zvangu but mugweru ya yeah. but anonyoresawo mazita paya ndikazoitawo lucky handingakuudzi jeni yacho but pakanetsa pakaitika minana kuti ndiwane basa ndakawana basa kubhata ah, kubhata uko ndaingoshanda from march to july yaingova contract ichigadzirwa boots dzewinter then ndandine dream yangu ndofarira zvemusic music zvekufarira kurekoda vanhu music so mari yese ndaitambira kubhata ndaitenga mushini yekurekoda music then contract yazosara kupera muna july ndisingachatodo kuenda kubasa ndakuda zvekurekoda music ndanda kutorekoda hangu vanhu ndichidzidzira dzidzira ndakutoshuta mavideos vanhu ndichito you know am multi talented ndoshuta mavideos ndoedita and and stuff but ndoda kuti tigosvika kuna tit so madays iwayo ndainzi dbos yes zita iri ndandakaripiwa kuchikoro uh, a lot of people uh, vaindiziva va nekufarira music e, saka ndakabva ndangu ndakanonzi a ah, dbos dbos because pachikoro pedu paiva nemwe munhu ainziwo danzo sandasvika ipapo ndakatanga kuti ngonziwo a ah, uyu ndidanzo bos zvepachikoro not zvenyika yese because ini ndaizoda kufarira kuti maartisti imbai ndichikugadzirai tumabhitsi sakanzi aiwa ndiye boss vacho vedhanzo but ya so rainzi ndainzi d boss then after that uh, ndakabva ndaenda kumusha ndakatanga kurekodha vanhu kumusha because ndaiziva kuti kutown handingakwanise kusimudza kuti ndikwanise kuita competition nemaproducers kune vanhu vanotopisa vanoziva zvavanoita ini ndaitodzidzira ende ndasingashandisi matutorials payoutube because ndasingazvizive kuti kune chinonzi youtube zvinofamba sei sa ndaingoshandisa musoro wangu kungoti hari kana ndiite chakati ndakambonzwa pasong yanhingi paine voice rakadai ikanimbotry kuisa chieffect ichi pamwe rinobuda zvichitobuda uh, magetsi akatanga kunetsa 2019 but ndakambofamba ndakamboenda futi kumasvingo ndaingotenderera like muzimbabwe mese ndichingotenderera kwandakungonzwa kuti ha ah, uko kune vanhu vanofarira kuimba zimudhanzo hakuna studio ndototakura mikwende yangu ndakatonanga ikoko ndonotsvaga pagrowth point ndototsvaga chiroom tsvaga kutorenda ipapo hwandi room iyoyo ndoyaiti studio and eh, everything Ndakamboenda futi kunonzi kuma, kuma, ndiri kumasvingo ndakamboenda kugreat zimbabwe kune mamwa ndamboshandira ikoko 2018 then 2019 ndandiri magutu mamupanda waana chaimu chaiwo magetsi akatishungurudza guys zvekuti ndakasvika pakuti no uh, ndofanira kuenda kusouth africa and kuenda kusouth africa ndaiva ndine chinangwa chekungosvika unotenga masolar nemagenerator ndodzoka paden totenga futi kurekoda ndiri kuzimbabwe eh, ndine masolar angu nemagenerator ndisina basa nemagetsi because panga paine machallenges akasiyana siyana ekuti vanhu vanorekoda vapana vechidiki vanorekoda zimudhanza vachiri kutochengetwa nanamai vavo of which magetsi aidzoka usiku na 12 o'clock saka zvisingazoiti kuti mwana agozobuda usiku achienda kuti studio unorekoda so ndakabva ndaya kusouth africa and ndakauya ndisina kana one mushini wemustudio then ndakabva ndatanga kushanda kune kumwe construction ah, ndingati pamabasa ese andakashanda ah, andakaemployewa one basa randoziva kuti ndakashanda zvine musoro ibatashu kambani mamwe mabasa ese anga ari maone guys kungopinda nekubuditswa zvisina order mari ichinetsa futi kubata ndachienda pane chimwe chikuconstruction chibva pachiconstruction ichocho ndakabva ndachienda kunonzi kuola ice cream company iri mucape town vanoziva ukaenda nekunonzi kucape gardens wari wati vanokuziva vandakashanda navo ndofunga some of them theyare watching Ndakashanda kuHola kuya kuya basa rikazongoperawo risina order zvakunzi hapasina mari pakambani vakuda kulimit vakuda kulimita vanhu kana ndiripowo pavanhu vaiscreenwawo ipapo richibva rapera covid ichiuya inini one problem yandakazoona kuti ndini ndanga ndiine problem ndaiita nharo namwari because mwari vaindishayisa mabasa ndaiti ndikawana basa ndasingagari pabasa and also ndaiti ndikawana basa rasingabhadhari saka mulockdown munova imo makabudirira vanhu vakawanda especially panyaya dzeart pasocial media vanoimba vanoita macomedy vanoita zvakasiyana siyana macontent creators mazhinji akazikanwa palockdown but ini ndaita nharo bcause palockdown papo ndaitsvaga basa ndandiri busy kutsvaga basa ndisina basa ende lockdown yakasvika pakupera ndisina futi basa racho social media ndisati ndanyanya kuinzwisisa so um, zvakazosvika pakuoma ndakazombopindawo rimwe basa ndinongotaura mabasa ndakapinda munzwisise kuti akapera sei kune rimwe basa ndakambopinda kuno rakapinzwa neumwe murungu kwako wazarawo mazimba kwekuti tinoenda kudzimba dzevarungu tichinokata maflowers tichigadzira mayadi you know vanokuti kumagadheni then kubasa ikoko ndakatokudzingiswawo nevamwe mazimba anga atoripowo pabasa ipapo true so vangoita vayakaita ndobva ndatodzingwa basa paya atova mahwani saka ndadzingwa futi basa eh, ndakadzingwa kwete ndiri ndega hangu nevamwewo varipowo ipapo apo vatangoscreenwa ndobva tabuda basa then ah, ndakazongosangana nawo nemwe mudharaunda zvemaforeshot but life yakatanga kuva yakandiomera saka ndakadecide kuti rega ndidzokere kuzimbabwe eh, nditengese 200 nato ndidzoke kuzimbabwe saka mudhara wemaphotoshoot akaramba akati no haungaende bos akazviona kuti amufana ari talented ndinogona kuedita mavideos kushuta maphotos kuedita kudirecta music videos everything even marketing though ndanga ndisina following so uh, ndakabva ndatanga kugara nemudhara yeye because ndanga ndisisina kwekugara because eh, zvinhu zvanga zvakaoma ngari ma1 its 20 yava 2021 iyi yandiri kutaura nezvayo so um, orit ndisati ndapedza kutaura ndakabva kumusha 2019 and ndabva kuzimbabwe 2019 eh, kusvika nanhasi ndanga ndisati ndadzokera kumusha why i know a lot of people vachajaja kuti kuita five years usina kudzokera kumusha its because panenge pasina mari guys zvatozobatana iye zvino ndakufanira kuenda kumba iye zvino muchindiona ndakadai handina kana time yakareba ndokufanira kunge ndichisvika kumba because iye zvino zvakuita kuti ndichienda kumba mai hapasina chekumirira kungoda kuti maholidays apera kungonyarara anytime ndinokwanisa kungomhanya paden nekudzoka because handisina munhu wandiri kudi wandiri kushandira so 2021 eh, iya ndagara nemudhara uya so mudhara tatakati wirirana kuti mudhara anondipa mari eh, yaaingondipa because ndakati nditanga kushanda naye ndichigara kwandaigara aindipa mari nepercentage pamari yataishuta because for example maphotos aita 500 rand kunoshuta maphotos for one hour so ane certain amount nechezo ndaipiwa mari pa 500 anenge awana pasaka paday tinogona kushuta kana vanhu three kana kuti ndikuti magroups 3 evanhu so magroup 3 aya 500 500 1.5 then uchaziva hangu pane chimari chandaiwanawo papo chipercentage changu so akanditi uya ugare neni kumba kwangu iwewe ndichakupa mari exactly yandaingokupa usati waugara neni iye zvino zvimbo yakubatsike kana then kana zvinhu zvako zvazonaka wozobaya chi kwako kwougara kusadzokera kuzimbabwe kuzimbabwe kune mahwani life yakadhakwa kuzimbabwe so zvakaitika ndezvekuti uh, ndakatanga kugara navo and ndanga ndisina kana foni ndakabva ndapiwa foni its an uh, haway i know guys this uh, zvandiri kutaura izvi vamwe vanogona kuti hawai uri kutitambisira nguva kutaura izvi zvakakosha zvinhu izvi kuti munzwisise situation yandanga ndiri kusvika pandazova nhasi eh, and uh, ndoda kuti mwari vanibatsire ndisatombobudise misodzi because um, too emotional you understand so um ndatanga ndapiwa foni ndanda kugara namudhara waya waya handina kuzodzokera kuzimbabwe then uh, ndine masini andaida kutengesa ndandatenga kuno masini emustudio akafanana nemaheadphones uh, pazuva ndasina laptop ndaingova nemaheadphones emustudio kana tava maheadphones handisi kungorova tumaheadphones twekuridza music emustudio chaiwo chaiwo ndiine mamixers angu masound card ndiine mic ndiine mamic stand hangu so eh, zvinhu zviya zvakazongovandalizwa panga paine imbwa mapitbulls akazongodya masina haya apa to be honest ndanga ndisingapiwi mari yanda ndakanzi ndichapiwa yayi but ndakashandisa brain dzangu ndikati ah no mudhara haasi kundipa mari because eh, akandipa foni saka maybe ndiri kubhadhara foni but time yakafamba ikafamba ikafamba ndikapesana kuzoti ah mudhara wangu ndanga ndichikumbirawo kuti mungonditengerawo mafuta ekuzora neroloniwo necolgate ne, ne because pamunondituma because sometimes naina noshota ndega mafotos ne, pamandituma ndanotoita maphotos uko ndikazononhuwira vanhu hazvizofambi zvakanaka makastoma enyu haazouyi zvanzi aiwa tozvika titokupa mari tofanira kutokupa mari aiwa ndingokutengeri mafuta chete ndagara ndofanira kukupa mari but zvaingoperera pamuromo saka vakazopedzisira vasingachanditume kumaphotos kuya ini ndandangosara padhende chidi ndichiedita vanga vakutumawo mumwe munhuwo and yaiendawo someone vaingotsvagawo saka in other words zvaingonzi nemudhara hambana wangu nhuwa uri padheni you know so ndakatanga kushandira padheni paya almost gore rese kusvika kunana november december e, then ndakazosvika pakuzotorerwa foni iyaya ndakapiwa iyaiya eh, ichinzi vada kupa munin'ina wavo ari kuzimbabwe saka ndo pandakabva ndashokekana kuti ah, ini ndaifungidzira kuti ndiri kubhadhara foni pandaisapiwa mari pandakutorerwa foni but mwari zvavakanakira ndezvekuti chii before ndatorerwa foni eh, ndisingachaendeswe kumabasa pane ndisingachatumwe kunosvita mafotos kwakutumwa someone ini ndichisara paden ndichiedita ah, ndakabva ndatanga kutambira pasocial media advantage mwari zvevakanakira nezvekuti ukasaita nharo nemasituations mamwe unosangana nawo ukapa mwari mukana wekuti e, e, vaite zvavanoda nelife yako unonyatsoona kuti haa mwari variko zveshuwa unoona sekuti wakuwira mugomba mwari vanenge vachingoitira kuti ungo uende pane chimwe chinhano so so ndakabva ndazorealiza from there kuti pese pandaiita nharo namwari munana lockdown ndisina basa ndichisvira nditsvaga nemabasa ndaifanira kunge ndichitoita zvinoenderana nechipo changu because izvizvi is not like im a comedian im not a comedian but a lot of people vanoconfusika ipapo im a content creator i can do anything chinongova content i can do chinongoentertaina vanhu chinongoita kuti vanhu vawache chinoita kuti vanhu vataure so zvinhu zvandaingoita kuchikoro vanhu vachingonditi unogona chakati chakati kumba kwenyu kunenge kunonakidza but andambozvisa musoro kuti maybe kuti maybe ndinga ndingava munhu angazoita zvinhu zvekufadza vanhu kana kuti kune social media kwakusati kwava nesocial media kudhara sana isingatombozoti zvii so ndichisara padheni paya ndakatanga kuita zvesocial media e, inini dad vangu uh, vanga vari journalist kana kuti he is still a journalist vanonyora manovels uh, vanonyora vane mamagazines avo vano vanoita futi zvejournalism so zvinhu zvanga zviri mandiri mumajinzi but andakuziva kuti zviri mandiri saka ndakatongoona ndakutongoita zvekungoposta pasocial media eh, something like blogging and ndichiita mavideos angu ndichiposta ndichitoita manumbers but mapages waya akazongoti rasike zvavo so uh, zvadaro ndakatanga kuwana mari ndisingatsvagi mari ndaingonakirwa nongoti ah wona ndava ne ne 2k subscribers ndaingonakirwa nongoti ndatova ne 5k followers on youtube facebook saka zvaingoninakidza kungoona mafollowers ndaisatoboziva zvine mari ndaingoti iscam hakuna mari zvandaingofunga ngoti ah, ndizvongonyeperwa kunzi kune mari zvationa toisirwa email paya paya neyoutube kuti apply for monetization ita so ita so ita so ita so ita so ndatobva ndatozviita zviya so pandakazviita i think ndakaapply for monetization kuyoutube muna august then ndaapply paya ah, zvakanditorera time ndaingoona mari maitova ne3000 runs ichingoona kuti ah, mune mari umu pandisingazi kuti mari yacho zvinotombofamba sei ndingoti ah, ndezvekunyepa nditori nevanhu ndakatomboratidza ndichiti ah huna mari iri kutonzi ndine 3000 rands iri umu so mari yakaramba ichiwedzera kusvika mari iya yazonobuda muna december so zvakanosangana nekunotorerwa foni mwedzi wandakatorerwa foni handina kumbopedza kana 15 days handina kupedza ndonge ndangoita two weeks ndobva ndatotenga yangu phone yebrand new phone for the first time in my whole life and this is the phone nhasi eh, vachaonozoona video after 30 years or whatever eh, nhasi deti ndikwayedza usiku and ndichakuudzai kuti why is it ndichishanda manheru mukatarisa time izvezvi izvi its uh, its uh, almost 20 minutes to four

eh, foni iyi ndakaitenga muna ivivo y20 ndo yakava first foni yangu first new foni yangu muupenyu hwangu and today ndichiri nayo zvese zvandinazvo mulife mangu is because of this foni and uh, ndo foni yandakabva ndatanga kutenga nemari yandanga ndashanda kuyoutube 2021 end of 2021 muna december musi wa 23 december aya ndinoziva madays 2021 23 december so ndakabva ndanotenga this phone ndatenga phone iyi ndobva yatanga kuita basa after ndatorehwa pasina two weeks ndatorehwa phone yandanga ndakapiwa then musi wa 26 uh, okay mari yandakawana i think ndofanira kutaura maamounts ndakawana 15000 on youtube 15000 rands its not like imari yanga iri yemwedzi iwoyo but yanga iri mari yanga yabatanidzwa netumari tuma 3000 netumachichii kubva kuna august zvandaifungidzira kuti ha maybe ungonyeperwa kuti mune mari saka ndaisashanda nesimba ndaingoshandawo zvangu ndichingonakirwa nekungoona masubscribers achiwanda on youtube so uh, maria yabuda and padheni pandaigara ipapo panga pasingachaiti kuti ndigare why because ndaigara ndichingoudzwa kuti ah e, muna january vanhu vachadzingwa musouth africa vachinzi mapemiti saka mukomana uri kufanira kumeka plan because isi kuenda kuzimbabwe but ndakazviziva zvangu kuti no mangori maplans ekuti ndakufanira kungorwa pasi saka ndakabva ndazobva padheni paya zvakazoshamisa vanhu kuti komukomana waizit aenda achiratidza kuti zvinhu zvake zvitori bo akutogara kunhu kwaari kutobhadhara rendi yakati kure kudarika pana eh, inyaya yekuti havana kuziva zvavo kuti chii chakaitika because papasina mukana wekuti uonese vanhu kuti ah unaenda kuwana mari this way because of magariro but anyways haisiriyo nyaya tinoramba tichifambira nyaya kuti tigozosvika pandiri nhasi so ndakaramba ndichipusha pandaigara pa pasina mukana wekuti ndikwanise kuratidza talent rangu saka zvandaiita ndaingozviita zvekuti ndinokwanisa kutoshanda nditori mumba but musingazvizivi kuti ndiri kutoshanda pafoni pangu sandazobva ipaya ndo pandakabva ndazonovhura eh, ndakuzonokondinya nefacebook page rangu ndandagara ndiinaro eh, ndichitanga kuita matiktok ndichiposta kufacebook ndichiita twakasiyana siyana ndichiposta kufacebook ndikacreata so many youtube channels eh, ndichitaura kuno today kudai ndiri munhu anoona more than 10 uh, youtube channels and most of them ndine two are over 100 000 subscribers payoutube and mayoutube channels aya ah, ndikutomaari kutoshandiswa nevamwe vanhu vanotondipa mari yavanondipa every month vachitoraya vese vanoshanda koita vamwe vandakaemployer inini vane mari yandinovapa necommission zvichienda kuti vashanda sei saka eh, ndichasvika ikoko ndigozokuudzai kuti ndakazosvika ipapo sei so uh, ndiri kwandanda kugara ndanda kukwanisa kugara ndandigara ndega ndakukwanisa kuita mavideos ndaita matiktok so one day uh, ndichibva kunogeza ndandakapfeka short relo riya vane vanhu vanonondiziva ndakapfeka short relo um, ndichibva kunogeza ndakanzwa sound you know kana uchibva kunogeza yeah, i'm gonna be honest with you ndanga ndangopfeka shoti chete ndichibva kunogeza eh, ndichibva kunogeza paya ndichibva ndanzwa sound yakandinakidza ndaifarira foni yangu because ndo paibva mari pafoni ndibva ndanosangana nesound yakandinakidza ndobva ndatanga kuita tiktok ndakapfeka shoti riya handina kuribvisa so vanhu vakanakirwa nezvandakaita pashort saka ndakabva ndatopinda mugame short ndakabva ndatanga kutoshandisa short riya riya vanhu vakutanga kutondiziva nezveshort riya eh, ndakasangana nemachallenges akawanda a lot of people vakandituka a lot of people vakandisapota vanhu vakungotukwa chete ndine vanhu vakandisapota avo so vanhu vaindisapota ndovakaita kuti ndisamire bcause ndikati mm, ndikateerera vanondituka kuvanozondisapota vari kundisapota vofa nenzara here because ndatukwa nasomeone so ndakaramba ndichishingirira yange yava 2022 ndikaramba ndichishingirira ndichishingirira e, ndikafonerwa nevamwe vanga vaine vari vahombewo pasocial media hameno maybe tingavati macelebrities here kana kuti tingavati chii handizivi bcoz ini ndine macelebrities akawanda mamwe andakashanda nawo vandakatovhurira mayoutube channel eh, ndichiri kubackground ndisati ndakuzikanwa nevanhu vakawanda ndichivabatsira kuti mozviita sei bcoz ndandakuziva kuti youtube ine mari ndichivavhurira mayoutube channel ndichivabatsira kubrenda zvakasiyana siyana ndichivabatsira kumonita monita zvinhu zvakasiyana siyana so ndakazofonerwa na someone eh, ari muno mucape town tinokwanisa kunoshandawo tese eh, tashanda tese paya pane zvakangozoitikawo tatolingawo nemamwe macelebrities ndobva zvangu vangondikandirawo kuseri vangobva vangondidhambawo vakutondi pane mhosva dzandakatopomerwawo eh, dzakasiyana siyana ipapo ndikati mwari chii chiri kumboitika kuti vanhu vaite sevanondisema because kanga kari kakunosemwa kuti mabasa unongopinda mabasa unobuda e, wakuita zvesocial media zvacho usangana nemamwewo macontent creators ari kuita kunge ari kukusema futi hapashaiwe chinyaya unonzi haa pane chinyaya chalika ndiwe walikisa nyaya yakadai pane zvadaiwo ndiwe wadaiwo so zvese izvozvo ndaifungidzira kuti mwari vari kundirasa but today uh, ndinotenda mwari nekuti ndakuziva anza yamwari I know I, I, I believe kuti whoever ari kundiwacha now ari kuziva kuti akandisangana neni ega haana kutumwa nacelebrity nhingi kana kundiona kupeji kwacelebrity nhingi achiti follow tight eh, wakangosangana neni ndozvinhu zvandinotenda mwari kuti vaiita kuti vanhu vandiseme kuitira kuti ndive nefanbase rangu ndive nevandinoti vatsigiri vangu vakandida nemoyo wese zvisina kunzi vatumwa nacelebrity nhingi kuti vandide because a lot of people uh, vanoita advantage yekuti vanouya pasocial media advantage nerimwe side itsena idisadvantage zvekare kuti unouya pasocial media wakaberekwa nanhingi people vokufarira because of nhingi akuintroducer but mangwana futi ukazoita munyama vanhu vanogona kutokuzokuataka vachiti takakuziva nekuda kwanhingi kana kuti nhingi anogona kukuataka achiti haiwawo iwowo ndii ndakaita kuti uzikanwe saka mwari vakanaka vakaita kuti vanhu vandiseme vakandiita zvavakandiita ndikasisadlaino 2022 yese yakapera ndakasuwa ndisina mufaro ndichiti vanhu vanondisema eh, ndichitoti zvadhakwa but handina kumira ndakaramba ndichitraya ndakaramba ndichiita ndichienda nevanhu vakawanda nevanhu vakawanda ndakashanda navo because ndiri munhu anokwanisa kumaketa vanhu ndiri munhu wekuti ndogona kukumaketa ndichiku ndinokuisa apa pangu apa kana ndakukumaketa ndoitokuona kunge iwewo ndini so pane nyaya futi dzakabuda dzakawanda wanda dzaida kundikanganisa munzira dzangu and even nanhasi dzichiriko dzimwe zvekare dziri kubuda dzakasiyana siyana saka ndakazoti 2022 yapera tapinda mu 2023 eh, ndaimanaja mapages evanhu vakawanda i don't wanna lie asi yezvino ndakazobvisa mamwe because ndaibatsira macelebrities akawanda but pakazoita mumwe munhu one akazoti ari kubirwa mari neni and uh, nyaya yakanetsa pasocial media pane vakainzwa vakainzwa because takaregedza kushanda tese taregedza kushanda tese vaenda uh, vanga vasina ruzivo rwekuti mari inofamba sei pafacebook saka vakaona mari yakatonzi paid kudhara then vakabva vatoti mari yakadyiwa nemunhu aimbova admin yatotenderera ndikanzi mbavha nevakasiyana siyana ndikafunga kuti ah ndadonha futi mwari vandirasa futi e, chiro zvazvo mari iyo yakazoonekwa kunzi handisiri ndakatora vanhu vacho havana kuda kuzodzoka pasocial media vachitaura kuti komana asiri akatora but ndongozoti shoutout to wechijandukwa ndiye mumwe munhu akambodzoka palive achindimiririra vachiti ha mari haina kutorwa ivo vanoti vakabirwa havana kuzodzoka but its fine ndobva ndapfuurira pakazoita futi scandal yevamwe vanhu futi vakamboita mukurumbira kudhara ndikavadzosawo because chandakanakira inini ndechekuti ndiri munhu wekuti ndika ndiri munhu wekuti ndogona kusazikanwa nevanhu vakawanda pandanga ndisati ndazikanwa but ndaikwanisa kubatsira munhu kuti azikanwe nevanhu vakawanda ndisati ndazikanwa nevanhu vakawanda so ndaka pane vamwe vanhu vakawanda vakambotorirawo kudhara nekuti ndakasangana navo muno mucape town ndikada kuvadzosawo pasocial media mumwe wacho akatanga kutozikanwa zvikatanga kutoita because its very easy for someone akamboita mukurumbira kudhara kuti ubvongoti ah ningi uya mupenyu haana kufa achiripo uyo vanhu vanongomhanyira unomufolowa bcause vanomuziva ndobva zvandapandukirwa futi zvikafamba zvakadaro eh, then 2023 iya iya ndaisatoziva kuti ichatanga zvakaipa kudaro ichava gore rangu remufaro richava gore rangu remaguta mayoutube channel angu aya akabva atanga kuputika zvekudaro uh, ndikatanga kuemploya vanhu vakawanda ndikatanga kuchirarama full time nesocial media though 2022 yes yakapera ndichirarama nesocial media but ndaitatarika chibatsirwa batsirwawo nehama 2023 ndoyandakazonyatsorarama nesocial media zvinhu zvakunyatsogobhadhara manje zvinhu zvese zvanga zvakunyatsofaya ndakunyatsoona kuti ah, hapana apa zvinhu zvakuita e, facebook zvinhu zvakufamba zvakanaka e, vanhu vakuaccepta content vanhu vakundidawo maadverts ndakumawana e, takanopinza eh, one and only kiki achinouyawo pasocial media chiti amwe wangu kiki chibudikira tiite content tese chinoita content tese zvichibva zvanyatsoputika uh, mari ikatanga kubhadharwa nefacebook 2023 mayoutube anga agara achindibhadhara ese but facebook yakabva yawedzerawo kuitawo source of income eh, maadverts takuwana maadverts each and every time takuwana macompanies akuda kuendoserwa matiri mabrand ambassadors akasiyana siyana and now tinenge tichiri pamba always tikabuda tiri kubuda kuenda kunosaina dhiri kana kunoita something kunofara weare always home now so munhu wandakuudzai ndiye anonzi taiti to be where I am today is because of ma ups and downs, is because of mamwe makomba andaiwira nemamwe makomba andaiwidzirwa nevanhu vachifungidzira kuti vari kundiitira utsinye but Mwari vachindisimudzira. Zvakafanana negomba rekudzingiswa basa, igomba randakatowiridzirwawo but ndisingatozivi kuti riri kutondileader kuuchi. topinda mugomba rekuti unenge wakunze ora ita hauchaendi kubasa kwana ndichiti uende kuya iwewe watoda mari saka gara padheni iwewe uchi uchinhuhwa uri padheni igomba iroro rakandibatsira pakuti ndinotenda handivashori because padheni pavo paiva newifi dei isiri wifi yavo dei ndisiri pandiri nhasi ndaishandisa wifi yavo andaita navo zvemashuteshuti vaya then tichibva ipapo ndine makomba andakasangana nawo akasiyana siyana ekusemewa nemamwe macelebrities andanga ndasenda nawo of which ndisina kumbovatsvaga vanhu vakatonditsvagawo saka pavanhu vakanditsvaga to be honest with you pane munhu akandifonera the first person akandifonera akazoita jealous kuti ndakuenda kune mamwe macelebrity repamusoro saka ndiye akabva anotserera ndobva vese vabva vandi sideliner but mwari vakanaka ndakabva ndazvimiririra today eh, ndikazotarisa mafollowers angu atori pamusoro peavo vanhu vese vakandiitira utsinye wavo to be honest saka mwari vakanaka and hapana kana one anokwanisa kuclaima kuti a ah, ndi ndakaita kuti uzikanwe ndi ndakadaiwo ndiri pano because of nyasha dzamwari and because of support yenyu guys so uh, im just happy kuti mwari vanoita zvinhu zvinoshamisa mwari vanotungamira now im always home ndinotoreceiver call ndakutokwanisa kuti ndikatofonerwawo ndotodaira foni ndichiti hello ibusiness here kana risiri business ndotokata e, ndatovawo palevel rokuti handinyengereri tudhiri tusina mari because ndinoziva kuti ndo mari yangu yerendi ndakuziva kuti ndo patori nemari yese iye zvino if ndikaita anything skit ringave video content yese yandinenge ndacreator ndikatukwa nemunhu kunzi tsvaga basa handirwadziwi and handife ndakanotsvaga basa because ndaitombovawo ah, koko ihave been there ndaitombotsvagawo basa ndikamawanawo ndikamashaya ndichimatambirawo mari dzandakatambirawo nguva iyoyo saka ndizokombeya handisi kuona mari yakawanda zvinoshamisira but ndokwanisa kubhadhara rende kutenga chingwa nekutumirawo mari kumusha yemapiritsi eBP saka ndakuziva kuti hakuna chiri ikoko chero zvikanzi ndinotsvaka basa saka handichavhunduke eh, and whatever chandiinacho ndoziva kuti its because of social media handisi kuti handiribvumi kutsiurwa ndinobvuma kutsiurwa a lot of people vanotsiura zvakanaka kuti haa ah, wangu apa warasika ita so kuita vanotuka and also hondo dzandataura kuti dziriko dziya dziya dzakachindirwisa kubva kumashure uko hadzisati dzapera nanhasi dzichiriko a lot of people are still trying kuwisira munhu pasi but what i know is ah, handina uh, kumbobvira ndarwa nemunhu kana tichiti mwari variko guys tine tichirevesa mwari vari kupedzerana nevanhu vese vari kundirwisa to be honest with you ndakatarisa i've, uh, I've tried kumborwawo inini kumbofaitawo but ndakazoona kuti no im doing nothing ndikutowesena zvinhu mwari vari kupedza nevanhu vese vari kutraya kutiwisira pasi so ndapinza kiki muindustry we did first video our first video uh, kiki achindiprenga achiti ndakachidzwa nda and a lot of people vakaataka kiki vachiti mm, hagezi ye zvakasiyana siyana but takaignore tikaramba tichienda mberi eh, vanhu vakatanga kuti kiki anokanganisa ano, ano peji rako taiti munhu sikana wakuekta naye uyu haagoni kugara zvakasiyana siyana zvataura nevanhu but hatina kuvateerera takaramba tichienda mberi but later on vanhu vakaona kuti vatadza kurwisa nesaidi rangu vakabva vaenda kusaidi rakiki vakutanga kuita kuda kufilisa kiki special you know makamboona muvanhu vada kufilisa munhu special rero kuti vanenge vachiita kunge hameno wareva vakuita sekuti kiki ndiye akaita kuti nini ndivepo kana kuti kiki hameno wareva yes i appreciate her ndiye anobika ndiye anoita sei but pane zvavanga vakuita vanhu zvekuti vaifungidzira kuti maybe kiki angabva angoona sekuti ah saka taita ana basa ini ndokwanisa kuzvimirira ndoga of which vanhu vavo vakaziva kiki because of me because dai ndisiri ndakamuisa paplatform dei vanhu vasina kumuziva saka vakaona vatadza futi that way then ndobva vazobuda nyaya yekunzi a ah, vari kujoinisa vanhu satanism tikanzi tiri kujoinisa vanhu satanism after that vakaona vatadza futi ndo pakatanga zvekare kubuda manyaya dzekunzi vari kuita zvinonyadzisira but one thing chatinoziva isusu ndechekuti zuckerberg nemuridzi weyoutube havadi zvinyadzi ukaisa munhu akashama vano deleter unoona video rako rabviswa youtube yako inovharwa kana kuti facebook yako inovharwa but isu tatanga na one video rakambobviswa nazuckerberg pafacebook and tatanga na video one rakambobviswa neyoutube kuratidza kuti tinenge takapfeka tinenge tisina kushama hameno vanenge vachitaura saka izvino zvamaya manje current situation iri kupisa ndeyekunzi vanoshama and current situation iri kupisa ndeyekunzi taiti inda unoroora ufu ichitogona kupa a very good example pane vanhu vakaseka holitain e, eh, vachiti holitain akaroora mvana but what i know is pane mvana dzaitosekawo holitain kuti akaroora mvana very funny and also pane vanhu vari kuti taiti inda unoroora hauna kuroora and ivo havana kuroorwa and ivo havana kuroora its very funny and havazivi kuti zveshuwa tai takaroora here vanoti haana because havandizivi but what i love is guys you support you always support whether watuka whether wati chii i love you all guys thank you ndopa havana taiti muzuva ranhasi and tight haasi kumira and tight is not a comedian is a content creator tomorrow ndogona kutongomuka ndakaitanga kuita zvimwe but zvimwe zvacho izvozvo zvinenge zvichitongoenderana nekucreata mavideos so im a content creator not a comedian im an actor im a content creator im an uh, writer script writer director editor

his or her talent because ari busy nebasa kuti asiye basa aite zvesocial media zvesocial media zvacho hazvingomuki zvakakubhadhira mangwana anoziva kuti kumurungu kwandiri kuenda uku ndopiwawo chi two dollars ndikaenda ikoko saka ari kutongoenda uku achishaya time yekuita social media ininiwo mwari vakandishayisa basa vachiita kuti ndinyatsowana time yekuita zvesocial media zvangu ndiwane mari ndakaita zvesocial media ndisingatsvagi mari ndakazongowanawo mari iriko saka its not like ndinoziva kana ndinogona sterek but inyaya yekuti mwari ndozvavanenge vachidawo mwari ndozvavanenge vakuplanira yo guys i feel like ndataurisa okay the reason why ndataura kuti iye zvino okay yava 3 minutes to 4 iyo let's hope hapana minutes right 3 minutes to, to 4 koyedza 7 uh, january 2024 eh, the reason why ndakasvinura this time is because ndinozvishandira guys handiende kubasa so its not like ndine mari but chinzwa yezvinoitika kana uchizvishandira wega uyu value money uyu value time and unenge uchizviziva kuti ndikangokotsira kudaiwo renda ichatobhadharike chikafu hachichatengeke hazvinhu zvauri kuda kuita zvo mari haichabatike zvasiyana nekumurungu kwokuti unobva kubasa nasix wotosvika paden wobika sadza worara mangwana womuka woenda kubasa wodzoka paweekend unogona kutorara flat bcause unozoti mari musi wemande ichadzokera but ini ndend afraid all the time kuti what if ndikatadza kushanda nawo mangwana akamuka kuine chinhu chinondidisturba ndatoluza mari saka ndinenge ndichishanda every time netarget yekuti guys what if mangwana pakamuka paine chinhu chinondidisturba ndikada kurara izvi izvi izvi ko ndikazodisturbwa pandomuka ndichazoshanda rini saka am always up ndichishanda but kuchiedza zvako ndinotorarawo its not like ndinasvina usiku hwese but zvanhasi ndatozvipa time yekuti no ndapedza zvandiri kuita pandichapedzera ipapo i have to do a video kuti vanhu vanzwisise vaibvunza kuti who is tight and i hope vanhu vakuziva kuti who is tight akabva kupi ari kuenda kupi wamanzwa yeye ndeye tight ndichatry my best kuti pane chiedita video maybe ndikasangana nemapictures epese pana ndichitaura kuti ndakamboshanda kubhata ndakambodaiwa kana aripo mapictures ndinenge ndichimaisa pascreen but kana pasina pane pasina zvamungoteerera video thank you guys i love you all thank you for your love and support guys kana une whatever chauri kuita keep it up push push push zvinoita guys zvinoita and don't forget to pray i love you all you have a good day you have a good year its 2024 now ndinokuwishai 2024 yakanaka weather yatanga zvakanaka naka zvakashata ichanaka chete ndakuudza kuti 2023 yangu yakatanga nehondo yakatanga zvakaipa but yakapera ndichifara handina gore rakandinakidza since ndichizvarwa se 2023 but takatanga zvakaipa for me but zvakapera ndiri okay ndiine peace of mind i love you all guys thank you so much subscribe don't forget to subscribe guys i love you